so koma ndapinda ndiri mu 180 ndichivhura hombe vanhu vazongoti awite chapo chapindirwa nemauto vafambi vamadeku ava halamboloko chinzwa welcome back family dzemangoma zim danso to the world patinokupai chirongwa chezviri kuitika mumangoma emuzimbabwe nezuro takaona kuchiintroducwa mamwe mayutsi ari kupisa zvekudaro kunanghale junior naAiri Auta Marondera. Vapfana ava vaipisana size vachidzorerana zvakasimba. Haa vapfana vane mapunchlines ivavo. Ndichakusiyai muchiona vhidhiyo racho mozondiudza mega zvamunofunga. Toda kuti mutiudzewo mucomment section kuti anoenda nechimuti ndiAiri here kana kuti ndikona Ngale Junior. Haa this year pakaipa kuCapclash uko kuchanofa munhu chaiko chaiko. Hanzi kufa kwemurume kubuda ura. Ura tiri kuda kunouona kuCapclash. tangosara ne one week chete chete musadhibheka kuti kuna king alpha aka kadiki nangwere diki avo vari kupisa futi mumastreets amahwani ndisingade kukupedzerai nguva regai ndikusiirei vhidhiyo iro ravaidzorerana vari kustar fm nezuro vana godfather temboman Thank you kune vari kuti support.
Airi dziri kupisa dziri bhoiri so kane malainzi katreni kemafanzi 240 joza kanosvika nhasi katreni kanomhanya kanovhurira zvekuti a ah, unogona kuzotumira ndikati yoo kakatakura malainzi no majoksi akadi zvemavhainzi kane kavhaibhi kane kadhati kane kabhalansi saka kane kadhaiti chapu chapindirwa nemauto vafambi vemadeko chinswa itsi chinswa gotifather kana kuti tembo iye makandipa isembo aiimba zvakafa kunge dembo chamutyora stikiwa mabonzo kwaiyo ndina kugutsikana tibude mangu ndipa mukana iyo ndoimenyese banana inopasa jinimbi na moyana so bhazi rangu ndine rimwe patani patani rekumhanya ngoma kunge bhuju bandani but mbiri ndiyo ikufamba mbichani mbichana mberi tinosvika takaiza amana ndati istripa lo takaiza nedzungu atichina levho redu rakachinja terera ngoma kadzatenge tichipinza malevho tichatosvika wanenge anahunza mina wandipile ngedhodha kumangoma futi uko sikupepa eti mundoribvisa zimutsipa mozofamba mugeto muchitini ndakaipa nenge zvangu ini manje ndichitonga simba futi hanzi fanika homba vauze tinosangana kugomba ipa mundiripo pamangoma ndichipomba so hamungatange nekuseza madhara madhara asvika ndatika pasi munopagara zvinoda slow sechibaga ndadyara chobuda tomira pata munopagara so ndika zvangu ini ndichimhanya ipapo mutupuwo ndinoera amukanya itimu ndinorova riri zonya ipapo ndichisvika ndichikwedza forogonya ndichisvika zvangu ndichibhambha pakuwanzi a ah, uri zimuke ndowabharota hembe kk ipapo ndichisvika zvangu ini manje ndichijounda ndiri patop top handizi padhauni ndakaiza musandione sechidhauni ndiri kubvira ese ese kamatauni ndakutoda tsvimbo pamwe chete kane crown saka sandirini bhuru remarondera kutongopinda mugemu ngoma ndichivarovera vane godo ndiri chigogodera kutongopinda pakutanga imi mozotevera musandirete sori musandiandarete kandiona ndakaisa nakumbopusa kwete ndopedzera kwakote nemangoma chete ndarira kwese kwese even nekumacheke chitswa ufuni ako kuhamba kwachivhayo ini manje handishande muchigayo ipapo ndichipinde zvangu ndichityora tyora mauto aimbe zvakaora oh,